Gelibem. Ho baş.
Deniz şam bular. Ho ho ho baş şumat. Muny sokayım. Ne çekip berler. E bular üstüne süs sönekledik gelýärler. Aýdaňokmaý şu başlygym zat diýip.

Düşünýäňmi? Bir iş düzeldimi, düzelmedimi göreli dälko. Ho, buny entek işiň nini many bar, ho, hakyny soraýamy? Ha? Oňa seret. Asgynly aga çykypdyr-a görgüliň. Eşidýäňmi? Senmi şo hakyny soraýan? Ha? Bah. Bizem-ä dört gezek toýly boldy welin, adamdan pul soramadyg-ow.

Serediň, düýe ulumy, pil ulumy? Hä?
Kaka, kak, kaka,
ussalar işini neyinipdirler? Pullaryny beräýeli. Hä, häzir oglum. Ine oglum, gürleşdiňiz ýany. Ussalaň haky şu. Bolýa, bolýa. Berersiň, gowşurarsyň.
Bolýa. Bolýa.
Awa, diýip beräý, gaýrat et.

Dur özüm diýende şol getir ber. Ha nesip bolsa ýok şu mat alamok. Bolýa hazir jaňadan basyp gel. Gurluşan pulumyzyň ýarsy.
Wah agamjan. Barsyn beren bolsaňda gowy bolardy maşyny oglanlar garaşyp durda gözüni dikip. Ýok şu barsy ýöne men ýarsyny berýän. Iş hakyňyza görä berýän, düşündiňmi? Kän göwnüm ýetmedi. Başga-ra ussalara diýen bolsam, bir gün-ä ir dynardylar, hemem meň diýşim ýaly ederdiler. Şonuň üçin, Alla razy bolsun.
Başlyk, Baryny beräýmeli ekeniň. Oglanyň hakyny beräýmeli ekeniň, närza etmeli däl ekeniň, başlyk. Hä, bar-ä, gürläp durma-da. Eşikleň çaşdy yzlana gyssala. Agam oglanlar maşynda garaşyp durda haklara olaň agam beýtmesenaý beraý. Hä mundanam galýaň häzir. Bar. Kaka ejem pul beräý dadýe. Pul? Ejeň diýse berer ogul. Kaka bu onluklaň azow ejem elmydamada köp bolar ýaly birazjyk köpräk beräý. Bolýa.
Üstüne ýene bir bäş alty sanam goşaly bereli. Bar ol. Sag bol kaka. Kakam mert diýiň bolmy? Bolýa.
Ata, nätdiňiz ynam, içseňize. Jaňadar nadan.
Haý, boruşdyk-a bir kerek, gitmeli menem. Bolupdyr. Sen pul näme etjek, pul sorapsyň? Men pul soramok-a, ata. Şu maçyk çagalam ejem pul soraýdy wagtda. Waý, atalarynyň ýanyna gitdi, bilemok men pul soramog-a, ata.
Bular meni alajak bolýarmyka? Ata, mant gelýär, puluň.

Görýäňmi? Öz damaryňdan, öz ganyňdan bolan ogluň seni aldasa nähili ýüregiň agram düşýänini bilýäňmi? A sen meň ogluma şolaň ýerine özüňi goýup gör, sen meni aldap ýörsüň-ä! Mendenem beter! Öz öýüňe zähmet siňdiren, derini sypalap, şeýdip, erteden bäri maşgala eklemek üçin işläp ýören ussalary halap ýörsüň-ä sen. Ogul, bir zady bek belle. Ussa seň gapyňda işläp, maňlaý derini süpürmäkä oň hakyny bermeli. Halalja hakyny, işlän hakyny, ak ýürekden zähmet çeken hakyny. Düşündiňmi, ogul? Şunuň haky.
Bar. Berilmedik ussalaryň hemmesiniň hakyny ber. Ine-de al pul.
Hökman bererin kaka. Adam bol. Heý.